Республика суверенитетын күнэ. Иккиһэ аан дойдутааҕы Оҕо аймах фестивалын үөрүүлээхтик аһыы. Онон бырааһынньыктартан биирдэстэригэр кытта кэлбит дьон быһыытынан сарсыардаттан долгуйуу, күүтүү. Болосокко эрдэттэн киһи хара баһаам. Улахан тойотторго, чыыннаах-ханнаах дьоҥҥо анаан миэстэ бэлэмнэммит. Биһигини бу кэрэ түгэни көрө охсор баҕа санаа батарбат. Күүппүппүт, кэтэспиппит хас да оҕонно. Онно эбии туохха эрэ тэһэ кэйдэрбит дии, түүн ортото эмискэ уһуксан баран сатаан утуйбатаҕым. Үөһэммин дойдубар сырыттым. Дьэ, дьикти. Ол эрээри Түүлүм төбөбүттэн олох тахсыбат. Түүл диэн биллэрин курдук олох атын эйгэ. Ол эйгэ биһигини өтө көрөн, сэрэтиэн, сирдиэн, соһутуон сөп. Ону сатаан сылыктыыр дьон сөрү сөп гына быһааран биэрээччилэр. Мин оннук сылык киһи буолбатахпын эрээри, түһээбитим олох сирэйинэн буолан, бириэмэтэ кытта сөп түбэһэн улаханнык соһутта. Ол эрээри, чэ, ити хааллын. Эмиэ аралдьыйан атыҥҥа көттүм. Бырастыы гын. Олох обургу биһигиттэн ыйыппат, салгыы устар. Манна бырааһынньык, үөрүү-көтүү өрөгөй. Болуоссат үөрбүт-көппүт көрүҥнээх оҕо аймаҕынан толоро. Көрөөччүм эн эмиэ онно кыттыс, көрө түс. Ол кэмҥэ мин эйиэхэ бу бырааһынньык туһунан кэпсии түһүм. Муус устар сүүрбэ үс күнэ диэн ааттаах норуоттар икки ардыларынааҕы оҕо аймах фестивала манна тыһыынча тоҕус сүүс сэттис тоҕус сылтан ыла тиһигин быспакка ыытыллар. Тэрийээччилэр бу сир үрдүгэр бастакы уонна соҕотох аан дойду таһымнаах оҕо аймах бырааһынньыга дииллэр. Тэрээһин сыала-соруга да, ырааһа, сырдыга, үчүгэйэ, үрдүгэ бэрт. Биһиги бу аан дойду араас оҕолорун икки ардыларыгар доҕордоһууну уонна тапталы түстүүр сомоҕолоһуу кэрэ бырааһынньыгын ыытарбытыттан олус долгуйабыт, үөрэбит уонна киэн туттабыт. Бу бырааһынньык араас тыллаах-өстөөх, араас дьүһүннээх-бодолоох, тус-туһунан культуралаах, сир ийэ араас аата-ахса суох элбэх омуктарын оҕолорун сомоҕолуо, Үтүөҕэ-кэрэҕэ, үйэлээххэ, эйэлээх олоххо сирдиэ, ыҥыра угуйа турар тылгыт тулус буолуо диэн эрэнэбит. Сир үрдүгэр эйэ уонна дьоллоох олох туруорарыгар биир төһүү күүс буолуо диэн эрэнэбит, дииллэр аймахтарбыт туурактар. Оонньуур күлэр оҕо саас бу кэрэ бырааһынньыгын биһиги биир идэлээхтэрбит Турция телевидениета уонна араадьыйата тыҕырты тэрийэн, иилээн-саҕалаан ыыппыта быйыл отут бэһис сыла. Бу кэм устата бырааһынньыкка аан дойду сүүс уон алта дойдутуттан отут тыһыынчаттан тахса оҕо сылдьыбыт. Биһиги республикабытыттан быйыл иккис бөлөх кыттар. Бу иннинэ Ньурба улууһуттан Оҕолор бөлөхтөрө тиийэн кыттан кэлбитин туһунан саха телевидениета бэйэтин биэриитигэр көрдөрөн кэпсээн турар. Республикаттан бу аан дойду оҕолорун фестивалыгар кытта барар оҕолор бөлөхтөрүн сүүмэрдээһининэн Алексей Васильевич Томскай председателлээх Аттила общественнай киин дьарыктанар. Фестиваль тэрийээччилэрэ ыытар балаһыанньаларын быһыытынан бөлөххө уонуттан уон үһүгэр диэри саастаах үҥкүүнү сөбүлүүр оҕолор уон эбэтэр уон үс кыттааччылаах бөлөхтөрө ыҥырыллар. Ону таһынан икки бөлөх салайааччыта уонна икки телевидение үлэһитэ. Бөлөххө сүүмэрдэммит оҕолор сахалыы национальнай икки үҥкүүнү бэлэмниэхтээхтэр. Ону таһынан сахалыы ыллыыр, тойуктуур, чабырҕахтыыр эбэтэр хомуска оонньуур Оһуохайдыыр буоллахтарына өссө үчүгэй. Биир тылынан, саха омук национальнай үҥкүүтүн, ырыатын-тойугун туора омуктарга толору кэпсиир, көрдөрөр кыахтаах буолуохтаахтар. Хомойуох иһин, төһө да Турция территориятыгар киирдин да, аймахтарбыт босхо хоннорулларын, аһаталларын, анал туул тэрийэн күүлэйдэтэллэрин үрдүнэн Турцияҕа диэри айан ороскуота биһиэхэ кыайтарбат. Ол иһин үрдүк таһымнаах бэлэмнээх, чахчы да саха норуотун баай тылын-өһүн, национальнай культуратын, үҥкүүтүн, битиитин туора омук дьонугар киэн тутта күүстээхтик көрдөрүү кыаллыбат. Дьиҥэр, хайдах курдук кэрэ киһи көрдөр-көрө олоруох курдук күүстээх үҥкүүлүүр бөлөхтөр да, ырыаһыт-тойуксут оҕолор бөлөхтөрө да хара баһаам. Олору тоҕо анаан-минээн сыал-сорук оҥостон, маннык улахан тэрээһиннэргэ тэрийэн, республика аатыттан ыыппаппытын сатаан санаабаппын. Ону туох мэһэй диирий? Хаһааҥҥа диэри бэйэбит харчы булан, тэринэн, бэйэбит эрэ кыахпытынан республикабытын туора омук дьонугар көрдөрө, кэпсии сатыахпытый? Баҕалаах маска ыстар дииллэр. Ол эрээри ама да харчы татымын иһин, норуоппут уус-уран култууратын, баай фольклорун аан дойду дьонугар кэпсиир-ипсиир, көрдөрөр биир күүстээх түгэни мүччү туппаппыт буоллар. Чэ, ити хааллын. Олус уустук боппуруос быһылаах. Манна даҕатан кэпсээтэххэ, быйылгы 2 тыһыынча уон түөрт сыллааҕы Оҕо аймах 30-60 фестивала Турция Гизантеп куоратыгар буолара быһаарыллыбыт. Гизантеп Турция алтыс улахан куората. Манна дьон үтүмэн үйэлэр түгэхтэриттэн инньэ энеолит, палеолит, неолит кэмнэриттэн саҕалаан хеттар, ассириецтар, перстар цивилизацияларын саҕана Александр Македонскай Селевкиттэр, римляннар, византиецтар мусульманнар эпохаларыгар, кэлин турок мусульманнар, османнар империяларыгар уонна күн бүгүндэ сөбүлээн олороллор. Хаһан эрэ манан улуу солко суола ааһара дииллэр. Оннук дириҥ, түгэҕэ көстүбэт Баай историялаах куорат Византиев. Хомойуох иһин, Саха сириттэн бу сырыыга оҕо бөлөҕө сатаан хомуллубата. Кэлэр фестивальга эрдэттэн бэлэмнэнэр буоллар, баҕар биир эмит бөлөх кыттыа этэ. Биир бэйэм маннык тэрээһиннэргэ оҕолору көтүппэккэ ыытар сөп этэ дии саныыбын. Көрөөччүм ону эн туох дии саныырын эбитэ буолла. Биири баҕас бигэтик билэбит. Бу тэрээһиҥҥэ сылдьыбыт оҕо манна билбитин-көрбүтүн, үйэтин тухары умнуо суоҕа. Кэм-кэрдии аастаҕын аайы кини өссө дириҥээн, сырдаан, сөҕүрүйбэт уот буолан сүрэхтэри күөттүөҕэ. Көрөөччүм дьэ кырдьык сүдү уонна суолталаах тэрээһин диэтэҕим. Көмөлөммүт көрө түһүөх.

Турция бу дьикти кэрэ сааһын үтүө күнэ, бу оҕо аймах чаҕылхай бырааһынньыга, биһиги өйбүтүгэр-санаабытыгар өтөрүнэн умнуллубат үйэ-саас тухары өйдөнөн хаалар саҥа сонун, үтүө өйдөбүлү, сырдык, ыраас санааны сахпыта саарбаҕа суох. Чахчы да оннук улуу түгэн. оҕо аймах сомоҕолоһуутун, доҕордоһуутун биир чаҕылхай холобура. Мин ону көрбүт, киинэҕэ устан көрөөччүбэр эйиэхэ көрдөрбүт дьоллоохпун. Ама умнар үһүбүөн бу дьикти күнү, оҕо саас үтүө бырааһынньыгын, саҥа кэм, саҥа үйэ, дьоллоох оҕо сааһын үөрүүтүн көтүүтүн. Күлүн үөрүн доҕордоһун күндү дьоммут, ким доҕордоох, Ол дьоллоох дьон эрэ биһиэхэ сахаларга. Кэлэр биэригэ көрөөччүм эн биһиги оҕолорбутуттан арахсан бэйэбит эрэ аан дойду сэттэ дьиктититтэн биирин быһыытынан биллэр Арчимида храмын көрө түҥ былыргы эпиэт куоракка айанныахпыт.